Knockabout Sicilia tal-lum huwa ddedikat għal wieħed mill-ikbar teżori gastronomiċi Siċiljani, il-pistaċċi tal-Bronte. Illum ħanidħlu fid-dettal ħaninżlu fil-ħamrija vulkanika kif ukoll ħaniskopru it-tomit kif jevolvu fil-kċina tradizzjonali Siċiljana. Dan it-teżor gastronomiku Siċiljan il-verament huwa apprezzat madwar id-dinja kollha waħna ħajkonna ċans li niskopru id-dettalji kollha tiegħu. Nibdew it-triq tagħna mill-Valletta Waterfront għal Marina di Ragusa u minn hemmhekk mill-ewwel naqbdu triqitna għal Bronte sabiex niskopru iktar dwar il-pistaċċi, waħda mill-ikbar tjubiji li toffri Sqallija. Mit-trankwillità u l-ġmiel ta' Marina di Ragusa tlaqt kmieni filgħodu, bil-baħar kaħlani warajja u l-avventura quddiemi. Vjaġġ sabiħ tul il-kosta U l-kampanja Siċiljana. Eventwalment, ser nitla' 'l fuq, qalb il-muntanji. Bronte, belt pittoreska mdawra bl-għoljiet tal-punent tal-Etna, magħrufa mad-dinja kollha għal produzzjoni tal-ifjem pistaċċi. Imma llum mhux ser nitkellmu dwarhom biss. ser ngħixuhom, storja rikka, pajsaġġi tal-istampi u togħmiet impossibbli li tinsihom. U biex żgur ngħix din l-esperjenza bl-aħjar mod, ser niltaqa' mal-ħabib tiegħi Alfio, bidwi b'passjoni kbira għall-pistaċċi, passjoni li wiret mingħand il-ġenerazzjonijiet ta' qablu. Merħba fi Bronte, Id-Dar tad-Deheb Aħdar ta' Sqallija. Hawnhekk il-pistaċċi jitkabbru b'passjoni, tradizzjoni u rispett profond lejn l-art. Illum flimkien ser immorru fi vjaġġ sabiex naraw dan il-frott hekk prestiġġuż kif jitkabbar, però fuq kollox kif jasal għandna fuq il-mejda sabiex inkunu nistgħu ngawduh. Il-pistaċċi tal-Bronte huma leġġendarji. Mit-togħma sal-istorja, dan il-frott jagħti identità ta' belt sħiħa. Imma x'jagħmel il-pistaċċi tal-Bronte daqshekk uniċi? Ejja mmorru niskopru flimkien. Finalment wasal tant il-familja Paparo hawnhekk f'dan ir-razzett il-familja ddedikat ruħa sabiex tkabbar l-iktar pistaċċi fini li Bronte jista' joffri, jiġu pprattikati l-iktar metodi sostenibbli b'rispett lejn l-ambjent, però fuq kollox bl-ikbar wirt kulturali. Ser niltaqa' mal-ħabib tiegħi Alfio, l-membru li għadu jmexxi dan ir-razzett illum il-ġurnata. Grazzi Alfio per averci accolto. Sono molto curioso, non vedo l'ora di cominciare una passeggiatina

Għaliex il-pistaċċi ta' Bronte huma meqjusa bħala teżor? Huwa spjegali bil-kalma li hawnhekk, fuq il-konfini tal-Fiume Simeto, il-ħamrija għandha kulur aħmar qawwi minħabba l-lava u l-irmied tal-vulkan Etna. U proprju minn din l-art iebsa u mimlija minerali, magneżju, potassju, u fosfru, tispiċċa tgħaddi dik it-togħma ħelwa u aromatika li tagħmel il-pistaċċi verdi di Bronte DOP uniċi fid-dinja. Alfio għallu wkoll li dawn is-siġar jikbru bil-mod ħafna. Tant li jieħdu sa 15-il sena biex jagħtu l-ewwel frott. U ħafna minnhom għandhom aktar minn 80 sena, siġar antiki li kważi kważi jieħdu ħsieb tagħhom infushom, jikbru waħidhom u l-bniedem Jidħol biss fejn veru hemm bżonn. L-aktar dettall li għaġġibni kien il-ħsad biennali. Hawn il-pistaċċi ma jinġabrux kull sena. Il-ħsad isir kull sentejn. Fis-sena li ma jsirx il-ħsad, il-bdiewa inaħħu l-blanzuni biex is-siġra tistrieħ u tieħu n-nutrijenti kollha li teħtieġ. U hekk, il-frott tas-sena ta' wara jkun ta' kwalità ogħla, b'kulur aħdar profond u togħma li veru tispikka. U kif qal li Alfio, grazzi għaċ-ċertifikazzjon EDOP, dawn il-pistaċċi jistgħu jikbru biss fi Bronte, Adrano u Biancavilla biex jinżammu l-awtentiċità u t-tradizzjoni li ilhom jgħaddu minn ġenerazzjoni għall-oħra. F'distrett tal-lava msejħa dagali dawn il-pistaċċi jibdew il-vjaġġ tagħhom b'ħamrija rikka iżda ħarxa. Hawnhekk il-ħsad isir darba kull sentejn. Ħsad bl-idejn, bħalma kien isir mill-antenati. Il-kwalità u t-togħma jibqgħu konsistenti grazzi għal dawn il-prattiċi antiki. Maż-żmien, il-familja Paparo wesset l-imħabba tagħha għal din il-frotta u llum id-dinja kollha tista' veru tgawdi il-pistaċċi tal-Bronte. Għal-familja Paparo u Alfio dan il-pistakjeto għandu storja importanti fil-familja tagħhom. Intiret minn ġenerazzjoni għall-oħra u nixtieq nisma eh, l-istorja ta' dan il-post hekk importanti għal din il-familja. Il-familja Paparo hija storja ta' ġenerazzjonijiet. Nino it-tiju beda kollox. Irritorna mill-Awstralja u ġab lura l-imħabba għall-art. Illum, il-familja tkompli tgħix dik il-passjoni f'kull fergħa. Ir-razzett sar simbolu tal-wirt agrikolu ta' Bronte, fejn kull pistaċċa tirrakkonta storja. Kull darba li nduq waħda minn dawn il-pistaċċi niftakar fix-xogħol u d-dedikazzjoni li hemm wara it-tkabbir tagħhom. tapprezzhom ħafna iktar. Però dan huwa biss il-bidu. Minn hawn ftit ieħor ser nisimgħu kif dan il-frott tant prezzjuż jiġi trasformat fi prodotti uniċi. Hawnhekk, il-pistaċċi huma l-protagonisti. Minn ġelati kremużi għal aranċini mimlijin togħma, kull prodott hu taħlita ta' tradizzjoni u innovazzjoni u dik it-togħma li dduqha darba u ma tinsiha qatt.
Knockabout jirringrazzja lil
Ragusa Express.

Meta wieħed jitkellem dwar il-pistaċċi, dwar Bronte, huwa impossibbli li ma jitkellimx dwar il-festival tal-pistaċċi li jittella ta' kull sena f'Ottubru. Imtella ta' kull sena dan l-avveniment huwa ċelebrazzjoni fġieħ din il-frotta tant prestiġġuża, minn ġelati għal kejkijiet, mill-aranċini għall-laġin

leġġendarji u jiġu ċċelebrati ta' kull sena waqt il-Festival tal-Pistaċċi, attività fejn in-nies tal-lokal u l-komunità kollha tingħaqad u juru l-ħiliet tagħhom, il-kapaċitajiet bit-togħmiet li jikkreaw, minn ħlewwa għal imluħa, però l-pistaċċi huma l-qalb ta' kollox waqt dan il-festival.

ta' min iħobb l-ikel. Huwa ċelebrazzjoni tal-istorja u kultura rikka ta' Bronte, imsejsa fi tradizzjonijiet agrikoli mgħoddija minn ġenerazzjoni għall-oħra. Il-festival juri mhux biss ikel, iżda arti, sengħa u spirtu ta' komunità. Il-kokijiet, il-bdiewa, Flimkien mal-artisti u l-viżitaturi kollha jingħaqdu flimkien biex igawdu u joffru togħma u infumaturi kulinari tal-pistaċċi. Ħa nkompli nidħol iktar fil-fond fid-dinja tal-pistaċċi ta' Bronte, l-użu infinit tagħhom minn kremi għal pasti, minn platti tal-aġin kif ukoll platti oħra mielħa. Minn hawn u ftit ieħor se mmur niltaqa' ma' Alfio. Alfio ser jispjegali kif din il-frotta jittrasformawhom f'togħmiet uniċi, prodotti tipikament Siċiljani ta' Bronte. Ma' Alfio issa nixtieq nidħol fuq is-suġġett tal-ħsad tal-frott tal-pistaċċi u x'isir ladarba dan il-frott jinħasad. La raccolta, Alfio. Quindi la raccolta come vi spiegavo Alfio jispjega li l-ħsad iseħħ f'Settembru. Mument kruċjali għalihom għax jistennew sentejn sħaħ biex jerġgħu jaħsdu. Matul dan il-perjodu, aktar minn 50 persuna jaħdmu bla waqfien mill-bidu ta' Settembru sa' Ottubru. Il-pistaċċi jinħasad blidejn b'attenzjoni u mill-ewwel jibdew iqaxxruh mis-saff tal-qoxra ratba ta' barra. Imbagħad jitħalla jinxef b'mod naturali għal tlett ijiem fix-xemx sabiex jinżammu l-karatteristiċi u t-togħma unika tiegħu. Meta l-pistaċċi jkun nixef biżżejjed, jibda l-ipproċessar. L-ewwel pass hu li titneħħa l-qoxra iebsa ta' barra. Il-pistaċċi sħaħ mingħajr qoxra huwa popolari ħafna għall-konsum dirett u jintuża wkoll mis-salumeriji fil-produzzjoni ta' mortadella u salami. Minn hemmhekk, il-pistaċċi jista' jintaħan fin bħad-dqiq jew f'biċċiet żgħar magħrufa bħala granelle u dawn l-aktar li jintużaw fid-dolċeriji. Il-pistaċċi jiġu wkoll trasformati f'krema ħelwa jew naturali. Dik il-ħelwa tintuża prinċiparjament mill-ġelateriji. Alfio jispjegali li biex tipproduċi kilo ġelat tal-pistaċċi jintużaw bejn 80 u 130 gramma krema tal-pistaċċi, skont l-intensità mixtieqa. Min-naħa l-oħra, il-krema naturali hija perfetta għall-kċina, mill-pasti u l-pesto għall-pizza. u ħafna aktar. Fl-aħħar Alfio jenfasizza li l-pistaċċi tagħhom huma ċertifikati DOP, Denominazione d'Origine Protetta, garanzija tal-oriġini, il-kwalità u l-awtentiċità tal-pistaċċi ta' Bronte. il-pistaċċi ta' Bronte huma xi ħaġa tassew speċjali. Wara l-esperjenza tal-lum nifhem iktar kif id-dinja kollha in-nies minn kull pajjiż huwa daqshekk ossessjonat fuq dan il-frott, dan id-deb Siċiljan. Issa wasal il-ħin li naraw l-artist jitrasforma eh, dan il-frott fi ħlowwiet mill-ifjen. Il-pastiċċier jikkrea l-ħelu mill-pistaċċi. Un viaggio in, in Sicilia non è completo se non, se non c'è un cannolo. Krema pastiċċera u ovvjament pistaċċi ta' Bronte. Jitħallat kollox flimkien biex eventwalment imbagħad tintela' l-qoxra tal-kannol. Nunzio La famosa granita siciliana. Metodu veru faċli, kull m'għandek bżonn hija krema pura tal-pistaċċo dopp ta' Bronte, ilma frisk u ftit zokkor. Ħallat kollox flimkien u ferra' fil-magna tal-granita biex tikseb dik il-konsistenza friska u kremuża li tixtieq. L-għaxar minuti għaddew, nistenna bħerqa. Ma nafx intom imma minn dejjem kont noħlom li xi darba ninqafel f'xi fabbrika tal-ġelat biex inkun nista' nikol kemm irrid. Hawnhekk naħseb il-ħolma tiegħi se ssir realtà. B'mod tradizzjonali hawnhekk fi Sqallija l-granita dejjem tittiekel bil-brioche bħala kolazzjoni jew inkella bħala snack matul il-ġurnata. Nunzio ppreparalna l-brioche friski, għadhom kemm ħarġu mill-forn ftit tal-minuti ilu, il-granita hawnhekk lesta, l-aqwa ħin issa biex induqu.
Knockabout jirringrazzja lil
Ragusa Express.
Jekk hemm ħaġa waħda li bil-fors trid tipprova meta żżur Bronte, dan huwa il-ġelat tal-pistaċċi. Dan mhux ġelat bħall-oħrajn, hija toma ta' sqallija f'kull gidma. Mamul bil-pistaċċi puri ta' Bronte huwa għani rikk u b'konsistenza bla xkiel. L-ebda tomiet artifiċjali kuluri jew erq Sempliċement pur u awtentiku. Xi wħud jgħidu li huwa l-aqwa ġelat tal-pistaċċi fid-dinja. U għidli naqra, jekk tistax, idduqx ġelat iktar frisk minn hekk. Ġelati doqt ħafna, però dan livella liħ. Kremus, delikat, b'toma li teqpa tintiem anke la darba tkun l-estate il-kuċċarina li tkun qed tiekol Kważi kważi tinsa li tkun qiegħed tiekol ġelat daqs kemm hu kremuż u delikat. Dak kollox għallum, esperjenzajna storja, pajsaġġi mill-isbaħ, togħmiet li diffiċli tinsihom. Bronte, kont perfetta. Għal Knockabout li jmiss. Int li qed issegwi Knockabout Sicilia nfakkrek li aħna flimkien ma' Raguż Express qed intuk iċ-ċans li tmur Sqallija li tgawdi il-gżira ta' Sqallija bis-sorpriżi sbieħ kollha tagħha. Xi trid tagħmel biex tipparteċipa? Idħol fil-paġna ta' Facebook tiegħi jew imbonnici.tv u sib ir-ritratt tiegħi flimkien ma' Raguża Express u kkummenta għandna b'isem il-lokalità fejn ittieħed dak ir-ritratt. Jekk ir-risposta tiegħek tkun tajba, inti tista' tkun ir-rebbieħ grazzi għal Ragusa Express u tiġi tiskopri Sqallija.
Knockabout qiegħed jiġi miġjub lilkom grazzi għal
United Colors of Benetton. Discover a world of goodness at Good Earth. Ragusa Express.